Дуслар, туганнар, һәм почти туганнар, сәлам сезгә Казан Кремленнән, Казан Кирмәненнән. Бүген 30 август, бүген Татарстанның туган көне һәм шул уңайдан бәйрәм чаралары бик күп. Хәзер Кремльдә гөрли Дәрт фест дигән чара. Менә монда безнең Фәүзия апа да йөри.

Линар берүзем аны дип әйтә, Мәскәүдә мин генә бит. Ә болай карыйсың, как будто бөтен җирдә сез һәм мин бас менә соңгы сулышым кебек таптым. Рафаэль абыны таптым. Ә, Урай заказ биргән идем. Әйе, әйе. Вот, ә ул киткән каядыр хәзер. Әйтегез әле.
Хәзер килә ди. Бәясе күпме, Алсу апа, менә курай алырга теләүчеләр булса? Мең, ике мең бер йөз ме? Арзан бит. Мин инде уйлаган идем, кая берәр унар мең тора дип. Хәзер мин сиңа әйтәм, ничек аның разница. Менә мин алдым и 1200-гә. А ул простой гына. Э, ну, нәрсә дип атала соң ул? Менә эчендә тимер юк. Э. Ни генә. Камыш кына тышы. А ул 1200. Ә моның күрәсеңме? Э, эчендә тимер вот разный цельный шул гына ну авыррак та именно бу тешләре дә круче тегесе минем сез арзанын алдыгыз әйме юк инде ә юк кыйммәтенме мин аны мин белмим кайсысын да кыйбат тагын может быть еще кыйбат сез нәрсә сез нәрсәгә карап сайладыгыз соң бу курайны мин шулай баскыч баскычлап күчәм инде беренче мең ике йөзгә алдым хәзер ике мең

Э. Бу да хрумком да. Юк, без белмәгән кешегә аңлатыгыз. Эй, мин беләм соң, миндә Юк, до до диез. До диез дип атала. До диез дип атала. Менә хәзер Рафаэль абый. Мин әле Рафаэль абыйны танымыйм да, белмим дә, күргәнем дә юк. Э. Вот. Ләкин курайларын беләсез. Алсу апа, сез ничек уеннарга өйрәндегез соң э, курайда? Хәтерлисезме, без ток-шоуда сөйләшкән идек, татар белән курай башкорт курай нәрсә белән аерыла. Ә курай мин аңламыйм. Башкорт та үзенеке ди, әйме? Башкорт курае ди, татар курае Юк, ди. алар бит Ул аерыла. озынрак.
Ошаймыни? Башкортларныкы озын. Озын. Ә. Әйе.
Аларны ништәп Бу конфликт. Ләкин юк, юк, ләкин бит, ләкин бит исә Юк. кыскалыкта осталык дигән сүз дә бар. Әйе. Юк, Юк, аларны аларның гүжит дип әйе, тора. аларның Ә, э, гүжелдәп. ничек дип әйтим, э, уйнау ысулы да башка төрле. Алар уйныйлар теге ничектер ирен төш белән әйе ничектер менә шулай ә без уйныйбыз өреп болай өреп флейта шикелле татарныкы кыска дейді башкортныкы озын менә менә кара ә бу бу бу башкортныкы әйме ә башкортныкы бармы соң бу башкортныкы әйме юк юк башкортныкы түгел ә башкортныкы ясамыйбыз ә ясамыйсыз сер әйтте бит инде сер Ул белеп әйттеме соң озын дип аларныкы? Да, аларның моны шулай иттереп уйныйлар. Прямо менә бу кулын кулына куялар. Менә моны шулай иттереп машина куялар. Менә мин шулай. Шулай иттереп тотып, менә шулай иттереп уйныйлар. Сез алай уйный аларсыз микән? Андыйга сулышым җитмәсен әле. Анда су. Халкы кирәктер, әйме? Әле хәзер Линар.
Бер Әнә килә шундый- остагыз. Шундый тальянда менә копия сер, Әйе. бер бер малай артта баскан. Ә, ә, Ничек инде копия сияр и малай ди. Ну, э, мужик инде исән. Исәнмесез. Исәнмесез.
Мин сезне төшереп алыйм әле. Менә Алсу апа, без икебез дә Мәскәүдән. Сезне бик мактап сөйләде инде. Менә курай барып аласым бар дип. Шаккатып. Кайым минеке шушымы инде? Әйе, до диез. Ага. Ә нәрсә дигән аңлата? До диез. Миңа аңлата алмады Алсу апа. Менә до диез.
Ә ул нәрсә өчен кирәк ул андый билге? Менә до нотасы иң беренче нота була. Әйе. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, ки тәгел. Ә диезе это шуны ярты таңга тагын күтәрә это нечкәрәк уйный башлый. Бу димәк түбән тавышлы? Юк, бу югары тавышлы. Ә бу югары киресенчә.
Тамашачыларга да аңлатырга кирәк бит. Ул бит инде курайны авызыңа каптың да өрәсең дип түгел бит инде. Әйе. Ә сез каян? Мин Мәскәүдән мин э, блок алып барам татарча, әйтче дип атала. Бер бердән бер э, милләтчән Мәскәүдә менә Менә Алсу апа, без ток-шоулар яздырабыз. Әйше, әйше страницасында. Әйе, әйе.
Кубок ВКонтактеда. Да, алып бара. Менә бөтен бөтен халык аның аны тыңлый, бөтен халык анарга яза, бөтен халык әйе. Менә бөтенебезне ничек дип әйтәм, милләткә кайтара. Мәскәү халкы бит ул татар татарчасын да белми, честно. Күбесе. Уйнап күрсәтегез әле. Әйе. Менә беренче биремле әле. Сез бу кассир. Бу минем кызым.
Шуңа күрә бөтен эшне белә инде. Уй, сезне Аллам бер Ходай маллага шөкер. Ни тапканыма шатланам. Шики мин бүген кич кунам монда. Әле неизвестно кая кунам. Кичек инде. Э, ну, резиде әйтте дә, әле әлем топ барып табасы бар. Ну, 6 автобусга утырырга, анда каядыр барырга, аннан соң алып мине каядыр встречать итә. Ярар.
Уйныйсызмы?

Ә монда тар һәм э, кыска дисезме? Әйе, монда монда күбрәк менә шул матур монда матурлыкка матур, Әйе. әмма практичный түгел.
Э, аңлашылды. Тормышчан түгел.
Мгм. Матурлыкка киеп чыгарга була Ә инде. бәяләре ничегрәк сезгә? Бәяләре гомумән инде якын килерлек түгел. Күлмәктән дә кыйммәтрәк. Шулай шул. Әйе, күлмәк үзе 2000, ә бу 4000. Шуңа күрә бу исрафка керер иде. Әлбәттә, бик тырышканда алырга була, әмма ләкин ул исраф. Акча рәми итү була, шуңа күрә аның бәясе 1000 тәңкә. 1000 тәңкәгә алырга була. Бу бәягә юк. Шулай. Ул бит инде ручной труд диләр инде. Берәм текләп кенә эшли. Әгәр дә массовый ни булса, э, Бәлки шулай булырга тиештер, массовый менә. Менә шул очракта гына арзан була ала торгандыр, алай Фәүзия. Ниләр интернетта күрәм, матур гына киеп куйган кешеләр бар. Төсләре дә бик матур, капланган да яртылаш белән, ну, биредә алар юк. Мин шуларны карап йөри идем. Аңлашылды. Ярый, рәхмәт Фәүзия. Яхшы булыр

Карале, менә минем шундый да күңелем тулды. Бүген инде бәйрәм, бүген икеләттә бәйрәм. Мин үземнең туган ягыма кайттым. Аннан соң менә яраткан Татарстаным Казан шәһәрендә. Ул бит инде Татарстанымның үзәге. Менә шунда булуыма бик шатмын инде. Оештыручыларга рәхмәт. Бүген бик зур бәйрәм. Шуның өчен яшәсен бу бәйрәм. Менә без бит инде Аллалар бит инде. Сез әле миннән дә алла. Мин инде бераз генә э, без яшьләргә шушы менә бәйрәмнәрне дәвам иттерер өчен менә шушылай килеп миңа бит инде авыр бит инде э, минем яшьтә гармун күтәреп йөрергә менә барыш барысы шул милләт өчен йөрим инде мин менә яшәсен шушы бәйрәм без аны якларга тиеш без аны сакларга тиеш һәм менә ничек дип әйтим инде Вот шо, бәйрәмнәр яшәсен. Амин. Амин. Абыйга да сүз бирик әле. Әйтә.
Менә миңа кызык, ничек сез электр алдыгыз ул көйне? Менә нәрсәне генә уйнаса да сез уйный беләсез. Ул нәрсә, ничек шулай? Мин профессиональ музыкант. Э, шуннан икән. Менә ул Америка көен уйный икән, мин аны уйныйм. Ә ул сез аны белепме соң, әллә кушылыпмы? Аның механизмы ничек? Менә шулай электр балының кушылып китүнең. Менә слух. Ә, сукка гына.
Әйе.
Ә, минәләр тә алдан ятлап куелган, шуннан теге хәтердән чыгарып. О, ничек кызык. Менә татарның 2 меңнән артык халык кына көе бар. Ә күпманың композиторлар язган көе бар. Ул э, чиксез. Кайларда укыдыгыз менә сез? Сез известныйме? Мин бит сезне Рафаэль абый дип кенә беләм. Шулай Минем өчен сез Рафаэль абый. Шулай.

Менә Печән базарында яхшырак иде. Менә Печән базарында бөтен кеше диярлек сөйләшә иде. Ләкин менә сез моны ничегрәк кабул итәсез? Карале. Әу? Ленар, син яшьләр турында сөйлисеңме? Юк, Безнең кебек олылар
100% татарча сөйләгән булырлар иде. Но монда яшьләр утыра. Менә бүген күрдем мин шундый. Менә без җырлап тордык бит. Әйе. Менә Мәскәүгә караганда Казан халкы татар ни моңны, менә гармунны җырларга сусаган. Менә инде биш менә дәртләнеп дәртләнеп, кайсысы моңланып моңланып тыңлый, кайсы дәртләнеп дәртләнеп җырлады. Мин исем китте. Ант менә не Мәскәүдә алай түгел. Кайчаннан ясый башладыгыз һәм нәрсә этәргеч булды ясарга курай? Этәргеч булды менә монда Казанга күчеп килгәч. Кайда? Без э, Нижний Камский районы, это Камский полян дигән нәрсә, это бар, Әйе. это шәһәрчек. Әйе, әйе. Шуннан күчеп килдек без. Бик матур ие, яшәү дә әйбәт ие. Балалар га карыйсың бит. Алар инде, әти, әйдәгез безгә. Ул инде без килгәнче, это безгә это квартира әзерләп куеп, и шунда яши башладык. Аннан башта бөтенебез дә бергә яшәдек. Хәзер игәү генә калды. Күченгәч кенә ясый башладыгыз курайны, әйме? Нәрсә тәргеш булды соң аны ясарга? Тәргеш булды, э, менә шул курайның күтәрелгән чоры иде. Э. Күтәрелгән чоры иде. Вот. Шуннан миңа әйттеләр дә, Рафаил абый, әйдә әле нәрсә теге, вот, э, безгә бик күп курай кирәк, 700-750 курай, шуны ясый аласызмы? Әйтәм яса, ясармын, башта ясыйм бер оныштыкны специалистлар белән нәрсә тыңлап карыйбыз. Вот. Әгәр дә сез одобрять итәсе икән, мин алынам дидем. Минем әткәй, әти инде күп нәрсәләрне нәрсә тегеп белгән, машиналарны белгән. Шулнан калгандыр дип уйлыйм инде. Менә моны ясар өчен күп кенә станоклар кирәк бит. Токарный станок, фрезерный станок, Вот, бөтенесе кирәк, аларны белергә кирәк бит, эшли белергә кирәк. Мин бит музыкант кына, мин бит э, техника буенча укымаган. Вот, менә шулай иттереп, э, өйрәндем инде. Әйе, берсе чыкмаса икенче чыга. инде. Сез теге 750 курайны ясап чыга алдыгызмы соң? Чыктым, Күпме вакыт эчендә?
э, өч ай.
О, тиз икән. Дуслар, туганнар һәм почти туганнар, менә шундый бик кыска гына репортаж булды бу Дәрт Фесттан. Мин көткәнчә булмады инде бу. Без сезнең белән саубуллашабыз.